re lo bala lentšu la modimo bukeng ya bisalome chapter 37 re lo thoma from verse number 1 bisalome 37 re ile thoma from verse number 1 modimo a tšwele pele a re šegofatša ge re bala e balaga ka tsela ye e re tša batho ba babi di sego tshwenye Se, se tseba, se tseba fale ba ba dirago tše kgopo, gobane ba tla omelela ka pela bjalo ka bjang, ba tla pona bjalo ka dimela tše ditala. Wena bota Morena, o dire tšeo di lokilego, o itulele nageng ya geno, o iketle, o ithabiše ka Morena, mme yena o tla go fa tšeo o di kgopelago. Verse number 6. O tla dira gore o hloka go hloka molato ga gago go tage bjalo ka seetša sa mosegare le gore le go le go loka ga gago go tage bjalo ka letšatši mosegare wa segalela. Verse number 7. Ge o le pele ga Morena o se mo felele pelo wa mo wa mo garietša. tša yo a atlegago di se go tshwenye, ešita le tša yo a tšwelelago ka maanomabe a gagwe. Tlogela go befelwa o ile go galefa, o se tlale pelo, gobane gobane go ka go šaediša. Yo mobe o tla fedišwa, wa go bota morena yena o tla ba mong wa naga. Kgauswinyana le yo kgopo a ka se sa ba gona. o ka o ka mo nyatša eupša o ka se mo hwetše. A re baleng verse number 13. Mong wa bohle o sega ba kgopo, o sega yo kgopo gobane o tseba yo o bjalo o tla di bona. Verse number 14. Yo kgopo o hwamola tšhoša, o nganga bora go bolaya mohlaki le mohloki. le go kgebetla wa tsela tša go loka, fela go tla hlabja yena ka tšhoša ya gagwe, wa robaganya lebora bja gagwe. Modimo a hle a gonolofatše lentšu la gage tšatši la lehono ngwanešu, ke rata gore o bolelele le batho e le molaetša wa Modimo o leka go tliša mantšu a hlohleletšo, molaetša o ke ile ka o tsitsinkela. dilemo tše di fetilego mare fela ke rata go no emphasize goba ke leke go hlatholla se sengwe sa tšona ngwanešu se le gore modimo o se utulla letšatši la lekgono lentšu la modimo le bolela ga botse bukeng ya pisalome lentšu la modimo le tla tšita fita go no mmotša go no re go na le dilo tše e le goreng rena batho re sepela ka raga tšona ka mokgwa wa competition and dilo tše di re fa di re fa pelo ya go tlala ke tlalelo ya gore na go reng batho ba tšwela pele ba atlega rena mara re ntše re hlankela modimo re dutše fa go reng rena ba rata modimo dilo o kare ga le re sepelela gabotse mara ba kgopo dilo di ba sepelela gabotse dafita o bolela mantšu a gore o re batho bešo tša batho ba babe di sekebe tša go tshwenya ka selo ge o bona batho ba atlega o sa tsebe tsela tše ba atlegang ka tšona o sekebe wa tshwenyega felo dilo tše di sekebe ebile tša go kgwatha felo ka baka la re modimo yena mo abeng gona o di lebeletše ene o a tseba gore na dilo tše di sepela ka tsela mang ge o bona modimo a tliša a tiša go dumelela ba kgopo gore ba atlege mara wena o botile morena o sa atlege ke ka lebaka a se taba tša gore wena o mo ratang mohlomongwe a na nako le wena Ke taba ya gore o a tseba gore bale ba atlega ka ditsela tša bona tša bobe. Ka mantšu a mangwe o ra gore o seke be wa leka wa ba šala di-footstep tša bona morago. O re o leka go atlega go tshwana le bona. O seke wa ba le pressure ya go nyaka go tshwana le bona ka gore ga o tsebe dipolane tše ba atlegang ka tšona. E ka ba e le polane tše dibe e ka ba e le dipolane tše kgopo tšeo Modimo wa di tseba. Ke ka baka leo a re o sekebe wa ipapetša le bona, wa nyaka go hwetša o na le kgaba o iputša na go reng ba babe ba ba atlega. Mara rena re re botile Morena o ka re dilo ga di re sepelele gabotse. Ngwanešu go lehlogonolo gore motho a bote Morena, a be le nako ya emela Modimo ka nako ya gage ya maleba, a tsebe gore Modimo o na le tsela ya gage ya e šomišang ya gore bana ba gage ba atlege. O se kwa ba ba le kgaba wa fela pelo ya re dilo di phethege. Lentšu la Modimo go lebalela re o se felele Morena pelo, o se kwa ba fihlelela leetong la gore O hwetše gore na Modimo o tlo ntšhogofatša neng, na Modimo o tlo nkuka neng wa nkiša leemo le le itseng. Modimo o a tseba ngwanešu mo a re išang gona. Se se šetšeng go rena bana ba Modimo ke gore re dule nageng ya rena. O re ga a bolela mo mopi Salome, o re, Dula nageng ya geno. Ka mantšu a mangwe, wena bota Morena o dule seemong se setee se Modimo a go beileng go sona. O se kwa ba kitimiša ke season, O se ka ba kitimiša ke competition. Dula gona fao, Modimo o a tseba and Modimo o tla fihlelela ke go araba ka nako ya gona. Modimo o tseba nako le dihla tša tlogo go hlatloša. Modimo o tseba nako le dihla tša tlogo go šofatša ka tsela ya gage. Modimo o tseba nako le dihla tša tsebang go go fa mošomo o goba lenyalo leo. Modimo o tseba nako le dihla tša tlo tsebang go go fa sona se o se hlokang goba phodišo yona yewe wena o sekebe wa šuta dula nageng ya geno o bote morena gomme morena o tla go dira ka go loka o sekwa ba sepela ka mahlo ngwanešu wa lebelela dilo ge di atlegela ba bangwe ka tsela ya bona wa bona o kare mohlho mongwe wona wa šalela ga o tsebe tsela e ba atlegang ka yena wena bota morena motho ya nyakang go atlega ka tsela ya modimo Ke motho ya dulang nageng ya gabo, a gotlelela bote Morena, a no di ka re batho ka no ba ba ya godimo ba bontšha ka re ba phadima, mara nako ya ka e tlo fihla. O se kwa ba nyaka go atlega go tshwana le motho o mongwe, ka baka la a o tsebe gore na gore a fihle mo a fihlileng gona o fihlile ka mokgwa mang. Wena bote Morena. o tseba re ka le lengwe la matšatši modimo o tla go watla ka tšeo di go swanetšeng wa tsere go bosolo ngwana modimo o phela o tseba re ditšhogofatšo tšeo di humane o di file ke modimo ka mahala a soa ba wa di šomelela ka go falatša madi a soa ba wa ropa motho a o kolote motho nto eno ba tšhogofatšo e modimo a mphilego yona o bositšwang gobane Tšhegofatšo yeo o tlo ipshina ka yona bophelo ba gago ka moka o se na pelaelo. Mara batho ba bangwe mamohla ba phadima, ba humane mahumo le dilo ka moka, mara pelong tša bona go tletše pelaelo. Ba a tseba gore ntho tše batho ba mpraisa, ba re, Wa tseba motho yola ke rolmotlolo ya ka. Wa tseba Mathobela o atlegile, o ka re nka tshwana le yena. Ga ba tsebe dipolane tše o fihlileng ka tšona. Mohlomongwe batho ba bangwe ba a lla, mohlomongwe batho ba bangwe ba fetile lefaseng, ka baka la position ya gore wena o fihleletše dilo tše ka gaba le competition spirit jale modimo ngwaneso tšatši la lekgono o a re gala gore a re tlogeleng go duma ka mokgwa batho ba bangwe ba atlegang ka gona gobane ga o tsebe ditsela tše ba atlegang ka mokgwa gona goba ditsela tše ba atlegang ka tšona. A o tsebe mano a ba reng ge ba loga bošego le mosegare? Ba loga ka mokgwa mang? Ba leka go dira eng? Go na le batho ba ba plan-ang go destroya batho ba bangwe in order gore ba kgone go processa dilo tša bona. Go na le batho ba e le goreng ba destroya maphelo a bota a batho in order go kry-a di-position. Go na le batho ba ba destroyang maphelo a batho in order go humana motho yo motho o mongwe. O hwetša o destroya bophelo ba motho in order go humana motho yoo. O thuba lelapa la motho gore o kgone go humana motho yo mongwe. Ngwaneso, dilo tše ka moka tše ke dipolane tša manomabe. Lentšu la Modimo le re re se ke be ra etša batho bawe, re se ke be ra ba le kgaba ge batho ba bangwe ba na le dilo tše dibotse. Ka re dilo tšona tšeo ga o tsebe gore na ba di humane ka tsela mang. Wena dula nageng ya heno. O bote, Morena. Ka le lengwe la matšatši, Modimo, o a tseba, o tlo go tla ka tsela ya gona. Lebaka le lengwe, ngwanešu, kore Modimo go le ka gare ga situation o leng ka gare ga yona, o go beile ka gore a tseba gore na ka morago ga situation e go o e tšwa o ya kae. O se kobe wa sola, Modimo, o se kebe wa belaela ge dilo Modimo a di beile ka tsela yona yeo. Modimo, ngwanešu, o a tseba, ene Modimo a ka se go ješe dihlong. Nako tše dingwe re felela Modimo pelo ka baka la re bona ba bangwe ba atlega pele ga rena. Batho ba bangwe ba go dumela Modimo ba ne tendency ya gore ka baka la rena re dumela Modimo go ra re Modimo ba swantšwe gore a re atle pele ga ba babe. Ngwanešu tsela ya Modimo ga e sepele ka tsela yeo. O ka no ba go na le bagwera le bakgotsi ba šetše ba le pele ga wena ba le pele le wena ka nako. ba šetse ba go fetile ba go phala ka dilo tše dintšhi mohlomongwe ba rekile dikoloi ba humane mešomo ya godimo ba nema lelapa ba nyetše dilo ka moka di sepela gabotse mara gona we go itebela bona o ka re o šaletše mara lentšu la modimo ngwanešu le re wena o sekebe wa belaela ge batho ba tlega ka tsela yeo a o tsebe dipolane tše ba atlegang ka tšona unless if o nyaka go joina group ya bona modimo a na bothata gore o ka noya ka baka la gore ditsela tšeo ngwaneso tse gore di na le di-consequences tša tšona mara lentšu la modimo re re the blessings of the lord makes us richer and at no sorrow o bo se o hwetša o šomela modimo tseba re ditšhogofatšo tša gage di tlo go fa khutšo o ja o sa belaele a o balabale ka rapelo wa tseba re nto modimo o go file yona ka baka la gore a bona e go swanetše e seng dilo tša kgaba tša go fetšiša batho wa hwetša lefase le belaela ka wena marantši o iša go thušang gore motho a swere position a ntše psina ka ra ofisi a enwa kofi e sa le mesong ka dipiskiti mara ya ba re go na le motho ye mongwe samoe samoe o hlokofetša goba mohlomongwe wa lla ka lebaka la gago nto uwe ga se tšhogofatšo ngwanešo

wa dula nageng ya geno wa lota wa leta wa tseba re tšatši le lengwe modimo o tlo go direla le wena a sa re o kgahliša motho yo mongwe a sa re o swina batho ba bangwe mara modimo wa go fa ka baka la re o e deserva ebile o e hloka o seka ba wa re o rapela gore modimo swabiša dira jaaka modimo mphe se gore bo bamang ba swabe that is why o ka se šogofale ngwaneso Go na le dithapelo tše dingwe batho re šetše re tlwaetše go di rapela and-e di thibela ditšhogofatšo. O se ka ba nagana o ka re Modimo o hloile batho. Modimo o hlotše motho ka lerato ngwanešu. Le yena motho yona o mmitša moloi o re o a go loya, Modimo o a mo rata. Ke ka baka leo o swantšwe gore wena o tšwele pele o re, Modimo, ge e le nako e fihlile ngwanešu, e fihlile. Modimo e no mpha seo se ntshwanelang, se ntekaneng. O se kwa re Modimo ntšhogofatša batho ba hwe ka dipelo. A se thapelo tše Modimo a di arabang. Modimo nyaka motho wa go dula nageng ya gabo a letela Modimo ka nako ya maleba a re Modimo ke tlano o tlano nkrea ke swere kana tsela ye. A se fele pelo ge batho ba bangwe ba atlega. A se ka ba lekgaba goba mona ge batho ba bangwe ba tšwelelela a ba bethela matsogo a re nako ya lena e fihlile enjoyang di-blessings tša lena le gomme ya ka e tla batamela It doesn't matter how long it takes ngwanešu. What matters ke gore na wena o yemela modimo go fihla kae ba lehlogonolo ke batho ba dulang nageng ya bona ba yemela modimo ba re modimo re ka se ke ra šuta go fihlelela wena o dira re ka se ke ra šuta go fitlhela wena o dira o ka se ka šomela modimo wa mo emela mengwaga e lesome wa tla wa disappointa modimo ka letšatši le le tee ka decision ya gago o seka ba wa ba legaba mohlomongwe go na le dilo tše e le goreng di ya go tempta o šetše o bona mano a mangwe e le gore o ka kgona go humana position eo ka ona Sesus ka ba wa ithekiša ka baka la phosišene. Butus ka ba wa ithekiša ka baka la phosišene goba tšhalete. O se ka ba wa rekiša bophelo ba gago ka baka la thentara ye nngwe. O se ka ba wa rekiša mmele wa gago sesi ka baka la phosišene goba ofisi yewe. Lota Modimo. Leta o tseba gore Modimo o tla di dira ka nako ya maleba. O se ka ba wa ba lekgaba ge batho ba atlega ka ditsela tša bona. mohlomongwe o swere qualification o tseba gore o sepela le yena o swere ya maemo a fase mara o swere position ya go feta o se ka ba legaba tseba gore modimo o dira dilo ka tsela ya gage batho ba bangwe re bolaya ke pelo o hwetša o lebeletše motho bosepelong ba gae o thoma o lebelela ka mokgwa batho ba tlagang ka gona o bolaya ke pelo ya rena motho ola ke tsene le yena sekolo ebile ke a tseba gore nna ke swere eng eng ana yena o swere ya ka fase ga ka mara go tla jwang gore a swere position ya ka godimo ga ka lentšu la modimo le re o se ka ba legaba ge batho ba babe ba atlega gobane ga o tsebe ditsela tšeo ba atlegang ka tšona E ka no ba e se ba babe, e le ba Modimo a ba fang ka baka la re Modimo wa rena ga a šome ka di-qualification tša lefase le. Modimo o fa motho go ya le ka mokgwa yena a nyakang ka gona. He knows the reason why a tšea motho a mmea le leemong lona lewe. He knows the reason why ke ka baka le le wena mohla Modimo a go hlatloša go tlo no ba le batho ba ba belaela gore na go tlile jwang gore a fihle mola ka baka la re a mphale goba mohlomongwe ga a sa swara tše nna ke di swereng modimo wa rena lentšu la modimo le re he qualifies the unqualified o go fa nto e sa go swanela o go tsentšha go se a swanela o go sepediša go se a swanela a go dudiša le batho ba o se a swanela a go tsentšha go fofiša go iša dipoleke tše o se a swanela he qualifies the unqualified Modimo a nna ga a šome ka qualification ya lefase, o šoma ka favor ya gage ya gage ya legodimo. O a tseba gore na why a go tsentšha go iša ka gore Modimo go nna le dilo tše dingwe Modimo ga a di lebelela di tsamaišana le purpose ya gage. A ka go tsentšha ngwaneše o sena selo ka baka la a tseba gore go na le ntwe o yeng go e phetha and e ka se mo ditlhogo. Go na le ntwe o yeng go e fulfilla. Modimo o šoma ka tsela tša gagwe ngwaneše. ka di-source gwa ba ba le kgaba ya gore nna ke swere certificate sa gore gore ke swere honors ke swere masters ke swere phd mara mamma yena o e no swere certificate goba diploma gore mma mohlale ka godimo ga ka go ba le pele ga ka o sekwa ba le kgaba ngwanešu modimo o na le tsela ya gage se segolo ke gore dula gona fawe o bote morena modimo a ka se go šiše dihlong dafita o bolela mantšu a ngwanešu o re wena bota morena o dira tše di lokilego o re o itulele nageng ya geno o iketle batho nke re ithuteng go iketla batho go tsa re ya kgaroga ge re bona motho a seno feta ka forepha a o sa dudišega o re na ke mamparawa ke matome o ra wa matome ke tsene le yena sekolo a ka se ka re ile forepha nna ke sepela ka maoto dula nageng ya geno o iketle ngwanešu Modimo o tla tseba ka letšatši le lengwe go fetola. O re o ithabiše ka Morena mme yena o tla go fa tšeo o di kgopelago. Modimo o di bolela ka tsela ye. O bolela mantšu a gore wena o bota Morena. E re o itulele na o re o bote Morena o dira tšeo di lokilego. E re gomme o itulele nageng ya geno ya fetša re o iketle. A re, O ithabiše ka Morena, gomme Modimo o tla go fa tšeo wena o di kgopelago. Batho ba bantši re feila go dira this paragraph. A re na nako ya go dula le Morena ra iketla. A re na nako ya go ithabiša go Morena. A re na nako ya go itota ra dia tše di lokilego. A re na nako ya go mmota because Re sepela ka nako ye e kitimang. Re kitimiša nako go feta Modimo. Re kitimiša nako rena o ka re nako ya sepela bophelo ke bo bonnyane bophelo a bo sa lego. O ka dula fase wa iketla dilo di tla go feta. Opportunity di tla go feta. You don't know gore opportunity yone o e kitimišang e tšwa go Modimo goba e tšwa kae. You don't know. Mara Modimo wa tseba di-planning tša ge gore ga re iketle O ra gore o a tseba gore already o šetše a setile dilo a di bele sebešong a di apeile wena o tlo no tla wa dula tafoleng wa tshwara foko knife wa thoma go ja batho re nyaka dijo tše di se apeang ke modimo batho re nyaka dilo tše le gore di tlo no tswelelela di sepile re sa tswere di tswa kae ya bara ga o tsebe gore modimo a di apea ke yena ngwaneso hlokomela go no kopana le di-opportunity tše dingwe tše e le gore ngwanešu you don't deserve them from god modimo wa tseba gore dilo o di beile ka tsela mang and-e go botsa morena o tlo ekwa le ka gare ga pelo gore ye ke tšhegofatšo ye e tswang legodimong e kwa gore o tlo ekwa bjang e tlo go fa khutšo o tlo tsena ka gare ga yona wa hloka go belaela wa hwetša o dutše ka gare ofisi o enwa tie ka lethabo o reta modimo o sena le pelaelo o tseba gore ga ke a tshwenya motho ga ke kolote motho motho yo ke dutšeng mo a se motho a ke a ba ka koba motho goba ka dirana gore motho ba mo kobe mošomong ka baka la re ke nyaka position ye Hlokomela ngwanešu, go na le mano a mangwe re a loga mara ga re tsebe gore dilo tše di re tlišetša madimabe ka gara maphelo a rena, di re tlišetša hloba boroko. O hwetša o ipshina o reila koloi mara o tseba gore ga ke ipshine ka yona ka baka la gore mo ke beng gona se ka baka la gore Modimo a mfihlišitše. Ke sentše gore ke fihle fa, ke diretše gore motho yo mongwe a lle gore ke fihle fa. Ke swere position mara ga ke ipshine ka yena ka re ke a tseba gore motho yo mongwe somewhere o dutše ka gae o bolaya ke tlala ka lebaka laka ga go nyakege jale modimo o nyaka batho ba go iketla ba go yema nageng ya bona ba mo letela ba mmota ba re modimo mphe seo se ntshwanetšego o ka no ba ngwaneso o seba ka gare ga mmušo o itseng mohlomong o tsene ka gare ga department goba office e itseng mohlomong o hlankela ka botshephe go dielelo ka moka ka go loka mara ba no tla ba place motho o mongwe ka gadimo ga gago o ntse o dutše gana fa o ipotšiše se ka ba wa belaela bibele re dilo tše di sekebe tša go tshwenya wena bota morena go na le batho ba e le gore mamotlha ba tletše ka ka di-pain ka bohloko ka gara dipelo go tlile jwang gore ba bee motho o mongwe ka pele ga ka ke le gona modimo o lebeletše wa di tseba wena bota morena o iketle dula gona moo position yeo o iketle letšatši le etla ngwanešu le modimo a tlo go fetoša dilo ka tsela ya gage go tseba mang gore position yeo fo wena o e nyakang ke e nnyane compared to yo modimo a e preparileng na o sekwa ba wa lebelela dilo tše tšagane jale ka mahlo god knows where he's taking you wena bota modimo o phaphate matsogo celebrate batho ge ba atlega o tseba gore ditsela tše ba atlegang ka tšona wena ga o di tsebe mara wena bota modimo modimo o tla go fihliša god will never ever disappoint you ge wena o mmotile o dira tše di lokileng ebile o ithabiša ka yena wa dula nageng ya gago wa iketla modimo lentšu la modimo le re o motlago diang o tla go fa tšeo o di kgopelago nako tše dingwe modimo buka ya james i think if ke e gopola gabotse go na le mo e bolelang gore Le a kgopela mara ga le fiwe, le a nyaka ga le humane. E re ka lebaka la dipelo tša lena. Ka mokgwa o kore it's more like ke ka the motive of your heart. O kgopela dilo in a wrong way. Go kgopela wa kgopela. There are people ba e le goreng mona ba rapela ba kgopela but ga ba kry-e dikarabo ka lebaka la gore mokgwa o ba kgopelang ka ona. Modimo wa ra bjang na? This is my view gore go na le ka mokgwa o re felang re re rapela, ra rapela wrong re se aware. Modimo wa bona ge o ka re o mpha million, ke a go tshepiša Modimo gore wa tseba keng? Go tla re, go tla re, go tla re. And really in your heart you don't mean it, you are just desperate. Modimo go you don't mpha eng eng ana o swabiše batho ba ka next door. God will never answer that kind of prayer. Modimo ga a nyake gore ge wena o ipsina e be gore batho ba bangwe ba kwa bohloko kare le batho ba bangwe bana ba o reng ke manaba ke bana ke batho ba Modimo. Modimo ba creatile and o sa ba fa opportunity ya gore ba mo tsebe. And go na le batho ba bangwe go tla gore Modimo mphe ntwa gore mamang a hwe ka heart attack. God will never kill a person because of your sake. Ka baka la gore wena o nyaka go reila koloi, he will never do that. Go na le tše Modimo a ka tlošang batho tšatšing ka baka la gore a tseba gore ntwe e šitiša gore wena o fulfile purpose. Mara ya gore wena o reile koloi, What is the use ya re bophelo ba motho bo sepele because of wena o nyaka go dula ka ra upstairs. Modimo o bona go se bohlokwa. O tlo no go bja ka ra mokhukhu ono goba RDP goba two room goba three room eno goba wa se dule felo because of the motive of our heart. A re ithuteng go kgopela dilo ka tsela ya maleba. A re ithuteng go rata batho le ba ba sa re rateng. A re ithute go rata le manaba a rena. A re ithuteng go rata bana ba bo rena. Morena Jesu re melao ye mebedi šikelo fa yona. Rata Morena Modimo wa gago ka pelo ya gago ka moka. A re fetše o rate ngwaneno ka mokgwa o ithatang ka gona. Until re dira ka mokgwa ono ngwanešu, a re ešo re folowa molao wa Modimo. Modimo o na le molao wa o beile lefase le, and as long as re sa o šale morago, we'll never get where we want to be. Modimo go na le ka tsela e a nyakang go bea dilo ka gona. sa gago ngwanešu ke gore o seke ba ba le gaba o se kwa ba dira dilo ka gaba o se kwa ba dira dilo ka go fela pelo o se kwa felela le modimo pelo e bota modimo o gomme modimo o tla go otla ka tsela ya gona goba ka tsela ya maleba e re ge fela re sa felele modimo pelo Modimo o tla re direla. Bona šo, Modimo a go hlogonolofatše tšatši la lekgono. O ka re Modimo a ka fihliša molaetša o pelong ya gago deep in your heart gore o kwe o kwešiše gore Modimo ga a nyake batho ba go sepela ka gaba. Modimo o nyaka batho ba go itota ba mmota gomme ba ithabiša ka yena. Wa go ithabiša ka Morena ngwanešu, go tseba mang gore motho yo mongwe go no ithabišeng ga gago a ka bona an opportunity ya gore mohlomongwe a go batametše kgauswi le company goba business ya gage. Ithabiše ka Morena. Modimo o a tseba gore o go iša kae ngwanešu. O se kwa ba ba le wa fela pelo goba wa bota tše dingwe tša lefase le di tla go ješa dihlong. O se kwa ba kitimiša mahumo ka baka la re a tla go tsentšha le ka gare ga dilo tša ditšhila wa itshwela o šetše o tsene. Bota Modimo Amogela se Modimo a go fang sona gomme mo leboga ka mehla gobane nto eno ewe ge o ka e bota wa tshepagala ka yona Modimo o tla go tshepa ka tše kgolo. Modimo a no fa motho nto nngwe le nngwe ka baka la ra kgopetše. O lebelela ka mokgwa o re kgopelang ka gona ene ba kgopo ba ne tsela tša bona tša go atlega di sa tšwe go Modimo. O se kwa ba di šala morago ka baka la re o tlo hwetša o swere dimilione mara o sa tsebe gore di tšwa kae. Ya ba re batho ba bangwe ba bolaya ka dipelo ba lla and God will never bless such a person. Modimo o nyaka batho ba go dula mo go yena gore ga a ba fa ba fe ka ota. Modimo o tla go fa jwang million o palela ke ten thousand go e šomiša gabotse? Modimo a ka go fa jwang ten thousand o palela ke go šomiša one thousand gabotse? Ge o sa kgone go bea dilo ka ota Modimo a ka se go tshepile ka tše kgolo ngwanešu. bonnyane bona bo modimo a go fileng bona tshepagala ka bona o rete modimo ka bona o ithabiše ka bona modimo o tla go fa tše kgolo o ka re modimo a ka re kwa ene modimo a re a ntshara dithapelong tša rena o ka re modimo a ka bona dipelo tša rena a re fa dilo go ya le ka mokgo re di kgopelang ka gona modimo a go šegofatše gona moleng gona thapelo ya ka kone gore modimo a re fe pelo ye bonolo mopedi mongwe ra bolela o re a ntšha pelo ya ka leswika a mpha pelo ye bonolo modimo a ntšhe pelo tša rena tša go thatafala tša go fela pelo dipelo tša di-competition tša dikgaba tša go nyaka dilo ka dikgaba modimo a re fe pelo ye bonolo ya go morata ya boikokobetšo modimo a re thuše ga e be thapelo ya ka le ya gago ngwaneso gore modimo re fe pelo ye bonolo pelo ya go se fele pelo pelo ya go se tlale ka dikgaba gore re kgone go humana ditšhogofatšo tša gago morena Modimo a re šegofatše. Modimo wa go rata ngwanešu, and ge re nna le wena re tšwela pele re ntše re mmotile, Modimo o tlo re dira ka mokgwa o go lokileng gomme a re araba, a re araba go ya le ka mokgwa o re kgopelang ka gona. Amen.